ceh uh, question tha ngai ngai si atu bantuk behalnak he tha tak mi si sihmanhsehlaw ka chim mi he zapi lung a tling maw uh, tik kha cu thai a har ngai hnga e CDF mara eh lung a tlin a si cun MDF lung cu tling hnga lo MDF lung a tlin cun CDF mara lung cu tling hnga lo khi bantuk ka si mu minung cu kan ruahnak le kan thinlung ah khah lo cha khan phundang vang ka khomi kan si sihmanhsehlaw ka ruah ning le ka hmuh ning ka ka chim lai sihmanhsehlaw si dia fa kha dia hun chu si hrimhrim lo timi te kha van chim ka van duhmi si si tutana question of literature ko si law tutana mara ram chungah MDF AA plus CB ti kha asi zeidang zeidang cho van chia tari usalo atu bantuk boinak kong hin e kanmah le kanmah buaibai le kanmah le kanmah thisen uh, chuah le nunnak liam tiangin thil tuah hi cu hohmanh nih duhmi cu si lo lo hrimhrim ti kha uh, van chim ka duh ve mi si a ruang cu ka hin sideep mara vialte zong si se cun MDF zong nih va ruat hna se law unau chuak khat a si komi nu khat pa khat fa te a si komi unau pa pahnih i sik i velh i e, thisen chuah i nunnak tiang i lak khi cu e, khi kan tuanbia ah khin a zoh chia takmi a dawh lo takmi si sihmanhsehlaw zeidah kan i cu zeiruangah dah kan i velh zeidah a can ti kha uh, kan hram kha dawi ṭhan a hau unau pahnih an i vel i nunnak pek tiang thisen chuah tiang in i velhnak a chuakmi buainak a chuakmi hi zeruang dah a chuah kha kha tuak ta hna usih a hram kha dawi ṭhan hna usih ti kha nihin tu cun caan na sawm ṭhan kan duh hna nihin ah MDF nih AA ni sawm CB kha cu chia rih ko usih AA ni sawm tikah AA hi zeruang dah kan ram chung in rak luh zeruang dah kan ram chung ah ral in rak tuk An ram a si lomi kong ah ralrak tuk hi khuaruahhar tuk si. Cucaah kan ram chung i ral an rak tuknak hi a pe um ti cu a fiang bakmi si. Sihmanhsehlaw Sidiap Mara nih uh, kan i fian ve dingmi cu MDF nih hin zeidah AA sinah an pek? Zeidah biakamnak an neih hnga? zeidah kan in pek ti hna le zeidah kan ram a ral kan tukpi teinak na kan hmuh cun zeidah kan in pek ti hna le ti biakamnak hen neih hna cucu hlan kan hmuh tawn ning ah kan theih tawn ning ah kan ram chung chin ram chung ah cangmi chung ah metupi in siseh mindat in siseh atu falam in siseh mara balte cu ani alim lo atu kal cum a liu si tikah zeidah cang zeidah kan hmu ti sia cun kan theih tawn ning ah AAC na bawmh an hal tikah Sikku an hal tikah a kung i an hal tikah ee nih timi hna cu ee nan ram ah ra kan in tukpi hna si ahcun nan ram chungah kum ma zat chung kan um lai. Cun rakap thazang ma zat na kan pek lai ti kha halnak kha si peng ti kha kan theihmi si. Nizan nai te ah a cangmi ah Falam zong ah zeidah an chim a cang ti kan theihmi cu uh, a dik taktak le dik taktak lo kha cu fiang tein kan thei kho ti lo sihmanhsehlaw zakhat ah sawmsi sawm le tluk in a fiang tiah a te chiami kan theih khawhmi chung ahcun falam zong an lakpi hna i ni teinak an hmuhpi hna cucaah minung zuthum rakap thazang lu ding in an hal hna ti kha kan theihmi a si cu rakap minung zathum cu atu kan chinram dothlannak a tuahmi hriamtlai phu pawl nih minung zuthum pek ding hi kan harh cio lai ti khi ka ruahmi si. Cucu si tikah atu i active in um ciami dothlannak a tuah ciami MDF uh, sorry CNDF nih khin minung zuthum pek ding khi direct in anei hnga maw anei bak lai lo ti kha ka cu fiang ten ka hmuh Cucaah zeidah a tuah lai ti si ahcun anmah Falam chungah mino dothlannak a tuah rih lomi mino tete zong kha an tlaih hna lai i AA sinah an kuat hna lai training kai tor thluamah hna lai ti kha fiang tein kan hmuh kan theih khawhmi si. Cucu bantukin mi tupi zongah a cang cuahmah ko atu ah tlaih thluamah, auh thluamah AA sinah kuat i training kaiter thloma an si ti kha kan theihmi si. Cun an kum zong in kum tling lo tete, kum no tete, kum hlei thu kum hlei li zong an i talen au an tlaih thluahma hna ti kha kan hmuh thloma mi si. Kampalet zong cu cu ṭhiam ṭhiam a si thloma, minda zong cu cu a si ṭhiam thloma ti kha kan theihmi si. Cucaah nihin tu chun cana CDF mara kan cungah zeidah a cang Mara ram chungah zeidah a cang? AA an rak luh tikah hin thiang tein an rak lut hrimhrim lo tik kha a fiang bakmi si. Sidiap Mara teinak ding caah MDF nih a innpa pa san mi kanmah thung kha zong a si lomi mi bak a rak i sawm i cucu ka unaupa thahnak dingah rak ka bawm tiah a lengmi pa a auh i cucu kan unaupa dohnak dingah kalnak dingah mi aa sawm i mi inn chungah rak rak luhpi i unaupa rak sik rak velh tluk kha a si ti khi kei cu tahchunhnak ah ka lak mi a si cucaah nihin tu chun caan ah sidiap mara zong tang ṭhan hna u sih kan upa kan naupa nih kanmah thatdohnak dingah i ipa rak i sawm mi hi ningcang lo bak si a hmaan lo taktak mi si lungthin put ṭha lo taktak mi si U le nau cu i velh phung si. Sihmanhsehlaw tei lo i aa sai lomi mi va auh i ka upa rak ka velhpi ka naupa rak ka velhpi ti kha cu ningcang lo aa dawh lo taktakmi a si. Cucaah CDF mara kan ṭhun lo i kan lung a dongh sual si ahcun AA nih rak kan teipi a kan teipi sual si ahcun a kan tei sual a si ahcun kan ram chungah zeidah cang lai? Sidemara control area chungah kan mino tete nu an si ah pa an si ah ningcang loin an tlaih hna lai an auh hna lai i Mara ram chung a teinak kan in hmuhpi hna caah minung mah zat rak kan pe u ti kha a um lai tikah CDF Mara control area chungah siseh Mara ram chungah Chinmi a si komi, Laimi a si komi mino an kan dawh cuahmah lai i kan duh zong duh lo zong an kan kalpi lai i AA sin ah training an kan kai ter lai. Training kan kai dih hnu ah kan kiar lai ma kan kiar va colh lai lo. Kawlram chung an duhnak hmun paoh ah SAC he tuknak kahdohnak ah selo le Rohingya he tuk kahdohnak ah maw hmai ah an kan chiah lai. a fawinak chim cun siorawl ah nga nih ei ding i siorawl a tarh ding ah a kan chiah lai amah yakhai miphun thihnak in cun Chin miphun kan duh cu kan thih cu aa thim deuh hrimhrim lai cu caah hmai ah an kan chiah lai i ṭih nunnak hmun ah siorawl an kan tarh hrimhrim lai tharuk chung maticun ral a kan tukter lai i kan thih lo sel lo thluruk tlin hnu an kan kir te lai maw Silole thlaruk chungah kan thih dihnak ding in dah an kan tuaktan lai, an kan chiah lai. Cucu cu chim awk a ṭha bakmi dirhmun a kan dir lo hi. Cucaah nihin tuchun caan ah zeidah CDF Mara control area chung ummi nulepa vialte hna AA kut in kan luatnak ding ahcun kan ṭhut sawsawh caan a si te lo. Ciane in kan um caan si te lo. Tungai zong kan CS nih a chim khah. Ciane in um caan a si ti lo. Kan zuan caan a si. Kan i bawmh caan a si. Nu kan si zong pa kan si zong ah kan mah le thil ti khawhnak in khan kan zuan cio caan a si. Na zuan lo i dai ti na um si cun i in i dai ti um ko ti kha an zoh sawsawh te lai lo. Na fanu aa dawhmi an si ah aa dawh lomi an si ah na fanu na fapa kha an in dawhpiak cuahmah te lai an duh ning in na mitka le na hmaika an tuah te lai i khakha tikah na hacang lawnglawng naa rel te lai i na mitthli a tlak zongah san a tlai te lai lo kanmah le kanmah kan i zawn ruah le kan i siherh bantuk hin yakhain pa na chen a kan siherh lo ka zawn a kan kan zawn a kan ruat lai lo cucaah nihin tu chan chan hi caan tha a si si deuh mara ah zuang cio usih ṭang cio usih i bawm cio hna usih thil hi a can hlan ah kan mitthli a tlak hlan ah thawng taktak le ngan taktak in dir hna usih ti kha sawm chih ṭhan kan duh hna cun caan zong tam ka ngeih ti lo sual ah van peh chep ning law Tuanto zongah CS nih Sitku kan halnak kong le uh, Sitku zong an rak rat khawh lonak CC zong chim le sawm le hal an si natein kan sinah an rak phak khawh rih lonak kong kha a chimmi chungin khan uh, fiang tein kan van hngalhmi si. Kanmah Sidia Fakha zong atu lio khoika hmanh a kan kal khawh lonak he khuapi lak miu ting tei puai kan i timh ve tikah atu hi suphuai mu ta hna kan i tuah cuahmah lio a si. Cun milk ding caah zeitindah a ṭha bik in kan i timtuah lai ti kha kan i timtuah cumah lio a si caah e, ralkap zong biatak tein training kan i pe ṭhan, kan i sersiam ṭhan cuahmah lio a si caah khoika hmanh ah siku kan kal khawh lonak a si. Kan hnulei taingin hrawnghrang i an rak kai lio zongah kan i sidefa kha cun kan kal kho lo. Sihmanhsehlaw kanmah le ti khawh tawk in kan si khawh chung tein uh, minung thazang in si loin herhmi thazang bawmhnak le peknak zong in kan i tel kho ve tutan zongah mara ram chungah CDF mara zong kanmah unau nan si i eh, rian tuan ti dothan na atuah ti mi nun nak thap in ral atu ti mi kan si sihmanhsehlaw nan ram chungah thil a cang mi kongah kan rak phan khalo kan rak ra khalo sihmanhsehlaw kan theithiam u miuhtling ṭehpuai hakha khuapi la kan i tim lio a si ve caah kan i tinzo deuh lonak a si sihmanhsehlaw khualipi hakha laknak ah nanmah zong nan i tel lai i ticun kan tu ṭi hna le kan kal ṭi hna le khualipi hakha bawipa nih kan kut cungah a chiah si ahcun kan chinram chungah a ummi kan ral kan bungyantu cu sac kawl ralhrang an si sihmanhsehlaw cucu lawng si loin zeidah doh a herh rih thianh rih an herh fimhlawm dih an herh ti kha nihin tu chun caan ah aa fiang ciomi kan si ko caah cucu ahcun lungkhat tein kan ṭangṭi hna lai sihmanhsehlaw caan kalak te zei paoh si ah ṭang hna usih ṭhawng hna usih mi hi i bochan hna hlah usih mi tiah kanmah hi mi kan si lo asinatein mi i bochan cu lungdonghnak a si mah cun mi i bochan hna sih hlah sih ka upa le ka naupa kha bochan lo tiin keimah pumpu kaa cum khawhnak dingah keimah ka pawkhimnak dingah ka upa nih a ka bawmh le ka pawkhim ti le ka naupa nih a ka bawmh le ka pawkhim ti le ti kha ruat hrim hna usih keimah ka pawkhim dak nik cun keimah tin kaa kual a hau i keimah tin kaa tuan a hau keimah tin ka tuk a hau i keimah tin ka doh a hau ti luk puthe khan thong taktak an kal na usih sidiap marara ka vialte zong nangmah na ṭhawn lo i nangmah na ludawr i na sungsual a si ahcun nangmah lawnglawng na sung lai lo na miphunpi zong a sung chih lai i na na unau vialte na khua na ram na zeizong vialte na biaknak vialte zong na sung dih lai kan ram chungah AA num si ahcun tuan kan chim lengmang bangin kan duh lomi thil a chuak lai kan duh lomi thil a cang lai annih cu zum lotu an si caah kan biakinn te hna zongah an duh tapo in tluni an khor lai an um lai um hmun an khor lai i zu le sa an din nak an einak sualnak an tuahnak hmunhma a can a si ahcun kan hat cang lawnglawng kan i rial lai i kan mitthli a tlak zongah zeihmanh san tlai ti lo cucaah atu lio te caan ṭha a si caan ṭha a si cucaah si diap mara kan rak ha vialte zong ṭhawng chin in ṭang hna usih sidiap mara control area chung ummi mizapi hna song tang hna se chiane in um chan asi te lo ti kha ika zum panin som chim ka van duh mi se tampi ka lom